היינט האט זיך אויפזייענירט די יארצייט פון די רמחל ר' משה חיים לוצאטו צו ר' משה חיים בן רבי יעקב חי' לוצאטו. די רמחל האט געשריבן די מסילת ישרים און ער האט געשריבן נאך ספרים. יעצט איך ווייס נישט פון קיין מעשה אזוי ווייט פון די רמחל, באט איך האב געלערנט מסילת ישרים און ס'איז א מורא'דיגע ספר און איך בין מייעץ צו יעדעם צו עס לערנען. סאו וויל איך נאר זאגן איין קליינע זאך פון די מסילת ישרים. ס'שרייבט אין פרק ב', והנה ענין הזריזות היא שיהיה אדם נזהר במעשיו ובעניניו, כלומר, אז א מענטש זאל זיין נזהר אין אלעס וואס ער טוט, סאו זאגט ער כלומר, אז וואס מתבונן ומפקח על מעשיו, ער זאל דורכטראכטן און ער זאל עס דורכארבעטן, מפקח זיין, אויף זיינע מעשים און זיינע דרכים. הטובים הם אם לא ווילטי אזוי ונפשי על הסכנות אוודאי ער זאל זיך נישט לאזן אינגאנצען פארלוירן ווערן חס ושלום ולא ילך במהלך רגלו כעיוור באפילה ער זאל נישט גיין אין זיין וועג אזוי ווי א טונקעלער גייט אזוי ווי א בלינדער גייט אין די טונקל. יעצט די זאך האט מיך די מערסטע געכאפט פון די גאנצע ספר. אין די אנהויב ספר איז זייער ברענגט ער ארויס מער א חיות און דא ברענגט ער ארויס מער די נקודה. האסט אמאל געהערט די ווארט מען זאגט א אלטע בער קען מען נישט לערנען טאנצן? די ווארט איז א שטארקע ווארט ווייל מען קען טאקע נישט לערנען א אלטע בער טאנצן. אז די ווילסט לערנען א בער טאנצן דאס הייסט די ווילסט טרעינען א בער דארף מען נעמען א קליינע בער א יונגע בער. נישט ווען מען ווערט אלט. און אזעלכע זאך גייט מיט א מענטש. א מענטש בדרך כלל ווען ער איז זייער יונג, א קליין קינד, קען מען מחנך זיין, וואס הייסט מחנך זיין? מען קען אים ווייזן די וועג. און מען קען אים בייגן, ווייל די קינד אליין קען זיך זייער גרינג בייגן. מען קען זיך טוישן, און אזעלכע זאכן מיט א בחור. און די עלטער מען ווערט, די שווערער ווערט עס. און ס'קומט א פוינט ווי א מענטש ווערט אזוי אלט, אז ער ווערט ווי א אלטע בער. דאס הייסט ס'איז א עקספרעשאן ווען מ'זאגט א אלטע בער. יעצט פארוואס אבער געשעט דאס צו א מענטש? דאס געשעט צו א מענטש וואס האט זיך קיינמאל נישט געטוישט. ער האט זיך איינגעקלאפט זיין לעבן אזוי בין איך, דאס איז מיין נאטורן, און אט דאס איז מיין נעיטשור, דאס איז די וועג וויאזוי איך בין, און אזוי גייט ער אן זיין לעבן. סאו, טאמער א מענטש איז יונג, לאמיר זאגן א יונגע בחור האט אפגעמאכט אזוי זיין לעבן, ער קען זיך זייער גרינג טוישן, ווייל בחורים בעצם טוישן זיך, מען גייט צו אינגער מאן, ער איז נאך אין זיין צוואנציגערס, איין טאג כאפט ער זיך, יו נאו דעס איז לא זו הדרך, איך גיי מיך טוישן, ער קען עס נאך גרינגער טוישן, אין די דרייסיגערס ווערט ער שווערער, אבער ער קען נאך, סאו די עלטער מען ווערט, ווערט ער שווערער און שווערער, סאו מילא וואס געשעט איז עס טיים גאוס ביי. ווערט מען אלט אבער וואס מ'קען נישט לערנען טאנצן, דאס הייסט ער אליינס קען זיך שוין נישט לערנען, דאס הייסט ער קען אבער ס'איז זייער שווער, יעצט טאמער אבער א מענטש געוויינט זיך צו פון יונגערהייט צו אלעמאל דורכטראכטן זיינע וועגן, דאס אלעמאל מיינט נישט דווקא יעדן טאג, כ'קען פארשטיין, באט לאמיר זאגן א מענטש זאל גיין איינמאל א חודש, קומט ראש חודש, זעצט זיך אראפ און טראכט דורך וויאזוי איז מיין חודש דורכגעגאנגען, האב איך געטון די ריכטיגע זאכן, וויאזוי איז מיינע מידות, וויאזוי פיר איך מיך אויף? איז טאמער א מענטש גייט אויף אזא מהלך, עט ער קיינמאל נישט ווערן די אלטע בער, ער עט קיינמאל נישט ווערן א סטעיבלד זאך, אזוי ווי מען זאגט א שטיין, ער עט אלץ קוקן אויף זיך אליין און ער עט אלץ זיך טוישן, ווייל ער עט אלץ זען אקעי דא טויג נישט און דא טויג נישט, עט ער זיך טוישן, ממילא עט ער קיינמאל נישט ווערן א שטיין, און דאס איז די וועג וויאזוי א איד דארף זיך אויפפירן. און דאס האט מיך די מערסטע געכאפט פון די גאנצע ספר פון מסילת ישרים, און וועגן דעם האב איך עס געוואלט נאכזאגן, זאל זיין לעילוי נשמתו, און עס זאל זיין א מליץ יושר פאר גאנץ כלל ישראל.